Bon dia bon dia mi nomber ta Reginald Cardoso anto mi ta riba mi pagina cu yama yourdegitalentertainment.nl Kico e video aki ta bay insera awe? Bon semper lo mi cuminsa gewoon primeramente riba mi pagina y despues mi ta bin cu e programa ma bisa caba cu mi ta bay haci un serie di un producto pero esaki ta bay bira un serie di otro kos, esaki yama Petron Pay. Di kon Petron Pay? Petron Pay madrenta den dje un luna pasá, of ta un luna i mei segun mi, anto maña hopi resultado, anto hopi lié. Ke meni, mi konseho ta keda na abo i si bo ke bo ta tuma mi konseho. Bo no mester, pero lagai mi sa bo, si bo keda fo, bo ta pèrdè plaka. Kemendi mi konseho ta, drenta den. I nos ta ban riba, bo ta bai riba mi página, bo ta haña PatronPay, bo ta klik riba dje. I una bes ku bo klik riba dje, bo ta haña un indikashon, tambe mi a pone un par, bo ta haña e wèpsait di PatronPay kaminda nos por hasi esaki tambe. Djis pa bo haña un idea mas o menos con e ta zit eruit, con e, e, e website di Petron Pay ta. Mi ta haña Petron Pay e ta hopi fácil y e cos cu ta bonita ta tur dia bo ta gana placa. Ta nifica e momento cu bo drenta bo mester soro si hinca por lo menos dos cente den pa bo nan ta haña mele activa bo pianan. Una bes cu bo activa bo pianan i bo por kuminsá kuné. Nos ta dje scroll bai abou un momento, dje pa bo sa mira ta kon e wèpsait ta, anto tambe pa bo mira e produktonan. Riba kada un di e kosnan aki bo por klik, anto bo a baña informashon i bo ta klik riba register pa bo por wòrdu registrá. Nan tin diferente manera pa bo por um, nan ta bian Become an Investor in Petron Pay, ke men di bo por selecta e paketo ku bo ke, bo ta esun di bintisinko dòler, sinkuenta dòler, nobenta i nuebe dòler, doshienta i kuarenta i nuebe, kuater nobenta i nuebe, nuebe nobenta i nuebe, i e ultimo ku ta mil nuebeshienta i nobenta i nuebe. Ta nifiká ku si bo bisa mi, um, Bo no ta drenta, ta nifiká ku bo no tin gana di gana plaka. Asina fásil e ta. Um, mi ta bai bèk na mi wèpsait, esaki mi ta serele. Anto mi ta klik riba um, eigenlijk join, pero mi no ta bai join, eigenlijk laga mi um, login. E autoridadnan ta mira gewoon um, mi, um, mi account. Mi tin nada di skonde, pasobra koken ta por skonde. E koken ta duna un splikashon e ta kon ta kon pa por gana plaka. Ke mendi, lo ke ta importante ta esaki. Kon pa bongana sèn? Esta bai riba login. Ora mi kaba mi ta pone entra bo bo drenta sea ku bo email adrès of bo por drenta ku bo username esei ta keda na bo mes. Ami semper mi ta drenta gewoon ku mi email adrès. Kòrda hasi bo password largu. so e ta hopi efisiènt pa bo sier largu. Mi ta trata di hasi e vidio aki mas kortiku posibel, pero esaki ta e kos. Ta nifiká ku tur dia lo mi bai pone algu djis pa bo sa mira kuantu sèn mi ta gana tur dia. Um, tambe bo por mira ku um, mi a kuminsá eigenlijk ku esun di 99 euro, pasobra mi tin un par di tempu kaba den. Despues baña shei sesenta i nuebe euro, kiko mi a hasi ku Nema? Investeer bek den dje, anto mi a hasi un upgrade. Asina ku bo hasi e upgrade, bo remaining gains tambe ta subi, pasobra eigen di esei ta e kos. Mi di, Madrid ta na Doshent kuarenta i nuebe oki mitá ke bende mi pa bai oboki te na sinku shent i setenta i shete ku sesenta sènt. Esaki aña ke la ta tur hendenan ku ta boi mi, raids points, ku mi na wòrdu ke mi no tin, ke bende mi ke bai agregá un hende na parti na e parti aki. Despues mi botá aña e upgrade barrelsnan. Bende bernan ku bo mes por upgrade, ke bende wor aki, ora ku mi account yega na doshi i sikuenta, mi ta borde selectele, anto mi ta upgrade, anto mi ta subi bai riba. I si bo mira bon, daily bonus up to two points and a half percent, ta nifiká ku tur dia bo ta haña esei. Despues mi ta bai na my indications, Sa ki nan ta tur hende? Tin hende ku a drenta hobon bou di mi, pasobra ta asina grei te kos e ku ta. Bo por haña hende drenta hobon bou di bo. Bai na e binary. E ta hopi simpel. Anto e simpel ke ta, esaki ta bon di e programa aki ku ta Petron Pay. Ya, esaki ta ora mi ta usando e camera, semper tin e dificultad aki, pero bo ta ya mi aki y bo por mira cu tin hende caba bou di mi, como a mesa hinca na aden, ta nifica cu esakinan no ta di mi, pero tog mi ta ya punto y mi ta ya, mi ta ya punto esakanan y mi ta ya placa enkele esakanan, pasobra ta asey ta e sistema. Bien, esaki ta core na mi banda aki, ora e yena tambe mi ta haya. Anyway, si tin pregunta riba e riba esaki, awe bo por mira ku mi tin ocho binti tres i mañana mi ta bolbe bin ku un video atrobe pa nos wak kuantu el a subi. Di manera mi a bisa bo semper bo ta gana plaka ku ku Petron Pay i bo ta kende tur dia. Awor aki ta para ku mi por gana trinta i dos, laga nos por wak mañan, no, aki ta para daily bonus expected tres setenta i kuater, laga nos wak mañan kon e kos ta bai. Anyway, danki pa pasa atenshon i laga nos bisa te mañan atrobe ku mas informashon di Petron Pay. Kòrda bon! Si bo ke gana plaka, tur dia drenta ku PetronPay. So ta bai riba mi pagina, so ta bai riba mi pagina ku ta fasil, bo ta buska PetronPay, despues bo ta klik riba Reginald sinkuenta i ocho, ora ku bo klik riba dje, outomaticamente e ta manda bo na e account. Pa bo por login e ta hopi fásil. Bo ta hinka bo username, bo ta hinka bo nòmber kompleto, bo ta hinka bo email address, bo ta hinka bo country, na unda bo ta, sea bo ta Kòrsou, Hulanda, Aruba, Boneiru, na unda ku bo ta. Ora ka bo ta pone bo pasword i bo krea kònt. Asina fásil e ta. Anyway, mañan nos a sigui atrobe.